E te iwi, tērā te whakapae, kotahi o roto i ngā Māori tokoono kei Ahitereiria kē e noho ana. Ā, ko te māharahara o ētahi, tokomaha ngā Māori o Ahitereiria kei te pokea e te rawakore me te raruraru. Ahakoa te pōhēhē kei reira te hiriwa me te koura. Ka rere te pātai he aha hoki te rongoā. E ai ki te Rōpū Torangapū Māori, Ko te hoki mai ki te wā kāinga nei. Engari kāre o tātou huānga o tērā whenua kō Keeī i te whakaae. Nā tā mātou kaikawe kōrero nā Carly Hemopo tēnei kaupapa i wherawhera ake. Anei tana pūrongo.
Te whenua moemoeā, e whenua whai rawa. E ai ki ngā tatauranga, e iwa ngā uri mā toru mano ngā Māori e noho ana ki a Itereiria. Erangi e ai ki a Te Puni Kōkiri, kei te takiwā o te kōtaʻi rau e rua ngā uru mā ono mano kē te nui. Nō reira e rua ngā roe pōti Māori kei reira. Ko tēteʻi o aua Māori ko John Williams.

E waimana ana a John ki ngā whenua e rua. I tāna, ahakoa te nui o te utu me te roa o te wā kia tangata whenua ai tētehi ki Ahitereiria, i te mutunga i o e nui ngā painga.
Obviously the government that's chosen from you know from time to time every four years has a huge impact, well their policies have a huge impact on on the direction of my business in terms of

Heoti ko te nooi tangata wenua e uaua ki a Wina Holland i te nui o te utu. Ko te mea nui ki a ia ko te waangai i ana tamariki. Me te wai wakaruru au. E rima marama ki muri ko tēnei waka kē te wakaruru au kōtahi o tōna wānau, e oti kāri pēnei te uaua o te noo i noa. It was pretty good in the beginning, we came over in, in March.

and this is what we're trying to address. I mua atu i te tau 2001, me i taka ngā whānau o Aotearoa ki te raruraru, i wātea rātou ki ngā peni ana o Ahitereiria. Ināianei me tatari rātou mō te rua tau, nō konā i uri ai a Mary ki te Wai Reo Tōrangapū. I've been selected by uh, our local MP, Des Lee Scott, who became aware of the uh, issues concerning New Zealanders

Kāta i te wero ko tēnā. Inarā ka pēwea te iwi moemoeā, ki te wai mana te iwi Māori ki te ware pāremata o Ahitereiria. Go away! I te ui wakatairanga i te wakataetae ipu utu paoro o te ao, he mārama te wakautu a te Minita mō ngā Take Māori, a Tākuta Pita Sharples. Mō ngāi Māori, kāore au e tautoko ana ki tēnā, engari mō ngā tangata taketake, āe, kia uru rātou ki roto i te whare matua o Tāma, o Ahitereiria, āe, ka tautoko nei, engari mō ngā Māori i konei, whakatū i tētahi rōpū hou, Kia tautokongia ngā āhuatanga i te kāinga. Erangi ko te wai tautoko mō ngā take i a Itereiria, te ia ia o ngā Māori i konei. E ai ki a Mary me wai mana a rātou pōti tāwāi, tērā e wiriwiri nei ngā mema pāremata o Aotearoa, ka tika.

Ko te Pāti Māori e tū ana kia puao ai tō tātau iwi Māori. Nā, kei whea tēnā, kei te kai, tēnā te mea tuatahi mō tō tātau iwi.
He ōrite ngā whakaaro o Sam Watson, inarā me waireo tōrangapū te iwi taketake i mua i tētehi atu iwi. With the large numbers of Maori people coming into our community and given the social and economic situations, they may. reach a point where they believe they do have a right to seek representation in the parliament, but that may may then cause tensions uh, amongst other sections of the community, such as Aboriginal people. E māngai a Brent Ray ana mō te rōpū umanga Māori i Poi Ākena. E ono ngā urunga mema. Ko te wainga o te rōpū nei kia kaa ake te noo a te Māori e tangata uenua ki a Itereiria me Aotearoa. Discussion hasn't been around. It has become an issue.

It all comes down to numbers. E pai te whakaaro, erangi ko te mate e rua ngā uru ōrau noe o ngā Māori kei te wai mana ki a Itereiria ki te pōti. Nō reira tokomaa ngā Māori e kore e taea te pēua. I've heard some talk about I'm Māori and, and I'll, I'll, I'll stay Māori when I die, and so will I, and I'll stay a, a, a citizen of New Zealand and one of Australia. What we need to do is become educated about The benefits of becoming a citizen.
Mā te no'o ai tangata wenua e wai mana ai te Māori i roto i ngā mahi tōrangapū o Ahitereiria. He mea nui tēnā i te mea tērā ētehi e kore e oki mai ki te kāinga, me kī e kore a muri e okia. I had my whole family telling me to go home. Believe me, deep down I really wanted to, I wanted to go home, I miss it, but then I had to